Rojav xêr, heme şeva nehêca. Dersa me îro dîsa dewam dibe ser bêrbê nêzdîkî. Lê îcar em ders dikin sava dema çûyî. Bi almanî ler dibêjin Präteritum. Es beschreibt fortlaufende Handlungen in der Vergangenheit. Êzdîkî ler dibêjin dema çûyî. Ev serhatiyan ji rûvedeke yên paşerojê de hila nehatine serî û hila dewam dibin. Bi îngilîzî ler dibêjin simple past.

Paşgira me kir hat çişêkirin û ev paşgira me kir eva koka verba me ya kirin e. Lê ev kir Koka dema çûyî ye. Erê. Herge em dixwazin forma negatîf çêkin, em ev pêşgira xwe ne ser zêde dikin û dibe min nedikir, ich machte nicht yan te nedikir, du machtest nicht. Wî nedikir. E max tenîşt. Vî demî de ev pêşgira me di timê dimîne û herge em pêşgira xey ni ya forma xeyê negatîf ser zêde dikin ser vêrba xe, hîngê dî forma wî vêrbî dibe negatîf. Me nedikir, wî maxtin nîşt. We nedikir, wî maxtet nîşt. Wan nedikir, zî maxtin nîşt. Isa jî em dikarin bêjin min hil nedikişand, îş çok nîşhox. Yan

Min hez dikir. Te hez dikir. Wî hez dikir. Me hez dikir. We hez dikir. Wan hez dikir. Îsa jî min nedibîst.

Koka vêrba me ya xwastin. Erê, eva xwast koka dema çûyî ye ya vêrba xwastin. Tema şeva nehêja forma wî negatîf jî çi em zanin em ev pêşgira xe ne em jin kota xê ne ser zêde dikin û forma me yê negatîf tê çêkirin. Mesele min nedixwast.

Erê temaşevan nihêja. Esa jî ça dersa derbas bûyî de me digot em bi alîkariya vêrba kirin plus gotinên teze em bijin peyvên teze em vêrbên teze çê dikin û maniyê terze ditine wana. Ev gotina kontrol her zimanî de heye û wisa jî na vêzdikî de û maniya wî tê hesav kontrolî yên bi almanî. Meselay min kontrol dikir, ich kontrollierte. Der kontrol dikir, du kontrolliertest. Wî kontrol dikir, er kontrollierte. Me kontrol dikir, wî kontroliyêtin. We kontrol dikir, yî kontroliyêtit. Wan kontrol dikir, zî kontroliyêtin. Erê temaşevan nehêja. Wextê em gotinên înternasyonal deyn dikin. Timê normal e wekî ev kodname bi herfa E xilas dibe, xetim dibe. Lê em ça dikarin bibînin wekî vî meselî de ev herfa me yê E tune. Çimkî aliyê morfologiyê ve, aliyê bilêvkirinê ve, em bijînin aliyê xeberdanê ve zimanê me ew tişt qebûl nake. Lewwa em nikarin bêjin min kontrole dikir. Em dikarin tenê bêjin min kontrol dikir. Ew me re diha hêsayê em wî tiştî bêjin. Erê, gotinên dengirî hene wekî bi herfa e xetim dibin, lê êsa jî hene wekî bê herfa e xetim dibin. Yek ji wan eva ye, kontrol. Erê, meselekî din ê jî, basê xeberê min dikuşt. Te dikuşt. Wî dikuşt. Me dikuşt. We dikuşt. Wan dikuşt. Eva jî bi alîkariya pêşkira me yê di hatiye çêkirin û koka vêrba me ya kuştin. Ya tema çûyî. Erê vira ê pê çê mesele hene û dikarin xwe re rehet bixwînin. Lê ez ê vî meselî pêk bînim. Basa xeberê min kom dikir. Yan te kom dikir. Wî kom dikir. Me kom dikir. We kom dikir, wan kom dikir. Ev kom gotinek êzdikî ye. Erê, îja balîkariya vî gotinî plus vêrba me kirin. Me vêrbeke teze çêkiriye û maniyeke teze daye wê. Îsa jî behsa xeberê em dikarin bêjin min diheband yan te diheband, wî diheband, me diheband, we diheband, wan diheband yan min dida, ich gab, te dida, du gabst, wî dida, er gab, me dida, wir gaben.

We nedilîst. Wan nedilîst. Eva lîst koka bêrba lîstin e ya dema çûyî. Îsa jî em dikarin bêjin min didît. Îsa te didît. Tu zast. Wî didît. Ez za. Me didît. vîzahin we didît î zat wan didît zîzahin ev dît koka vêr ba dîtine ya dema çûyî. Sa ji bira çend meselê başka hene û dikana xwe re rehat bixwînin.

Wan digot zîzak din. Erê tema şeva nehêja. Dîsa dixwazim tiştek war nîşan bikim. Ratêxanê wekî min vira van verbat dûrî hev nivîsiye lê vira bi hev ra em ji nêzîkî hev. Îsa jî vira Min kontrol dikir, min kontrol dikir. Yan vira dûrî hev û vira nêzîkî hev min eyan dikir. Ewa dî bi xastina weba girêdayî û min çax dinvîsin yan dûrî hev yan nêzîkî hev bi hev re. Ez xaxa nêzîkî hev dinvîsim çimkî manîya wî yek e. Herkê em ev min kontrol dikir dûrî hev binvîsin. Manya wî hatê Hasav bi almanî. Îş tat kontrol. Lê herkê em ev verb bi hev re nêzîkê hev binvîsin. Bi almanî tê hesav iş kontrollierte. Erê, we xaxa niha dît farqê wan çi ye û gorî zanebûna min û gorî fikrê min bi vî cûreyî daha rast e. Wekî em van gotina van vêrba bi hev re binivîsin. Bû temaşeva nehêja, ev bû dersa me yê îro. Vê gavê xatirê we bimînin xêr û xweşî de. Tu car ez bîr nakim zimanê dayîka xwe Ez ê bilind bikim navdengê mezinê xwe Axa û begê xwe.